די דרשה איז מנדב געווארן ביי הרב ר' ישראל ברוך ברוין, די אייבערשטער העלפן זאל מצליח זיין אין אלע זיינע וועגן. די וואך איז פרשת וישלח, און וישלח שטייט אז יעקב האט געשיקט מלאכים פאר עשו, און ער האט געזאגט פאר די מלאכים זאלן זאגן כה אמר הרב לכל יעקב, נא וגרתי ואיכר עדתו, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחו ואשלחו להגיד לאדוני למצא חן בעיניך. סאו זאגט ער אזוי, כ'האב געוואוינט מיט לבן ביז יעצט, און איך האב שרים חמורים, איך בין זייער סוקסעספול, כ'בין זייער, כ'בין א גרויסער בעל מצליח, איז פארוואס גייט דאס נושא חן זיין אין עשיו אויגן? וואס האט ער אים געטרייט דא צו זאגן? כ'בין זייער סוקסעספול, איז וועגן דעם זאל עשיו אפמאכן אקעי, כ'בין מער נישט אויפגערעגט? סאו איך טראכט אזוי, דער גרא שרייבט אז נאך יעקב האט באקומען די ברכות פון יצחק איז עשו געגאנגען און ער האט חתונה געהאט מיט בנות ישמעאל, פארוואס האט ער חתונה געהאט מיט בנות ישמעאל? ווייל טאמער עשו און ישמעאל קומען זיך צוזאמען מאכן זיי חרוב די וועלט, ווייל ביי עשו שטייט אחר בחטאיך און ביי ישמעאל שטייט, פרא האדם יהיה לאחיו, ער זאל זיין א צעווילדעוועטער מענטש, און א פני כל אחיו שוכן, נעם די צוויי זאכן און לייג עס צוזאמען, מאכן זיי חרוב די וועלט. די ערשטע מאל עשו און ישמעאל זענען זיך צוזאם געקומען איז געווען ביי המן, המן איז עשו, געווען עמלק, עמלק איז פון עשו, און פרא איז אזוי ווי ישמעאל, איז אייצער ווי ישמעאל זענען זיך צוזאמגעקומען און זיי האבן כמעט חרוב געמאכט די וועלט. און ס'איז בידיעה אז היטלער ימח שמו ווער ס'וועט אים געבן די חיזוק און די שטארקייט ער זאל גיין און מאכן אוישוויץ און גיין הרג'ען אידן ווער ס'קומען ווייל ער איז געווארן גוט מיט די מופטי פון ירושלים אזוי ווי די מ'זאגט די הויפט גלח פון ירושלים איז מילא וואס איז געשען דארט איז, עשיו און שמואל זענען זיך צוזאמגעקומען, און אוישוויץ איז געשען. דאס איז פשט פון עשיו און שמואל קומען זיך צוזאם און מאכן זיי חרוב די וועלט, און וועגן דעם איז עשיו געגאנגען האט חתונה געהאט מיט בנות של שמואל, ווייל ער האט געוואוסט דאס איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי ער האט קענען מנצח זיין יעקב. יעצט די גמרא אין כסופות שטייט, כסופות דף סה ו עמוד ב', עס שטייט דארט אינמיטן א שטיקל, אשריכם ישראל בזמן שעושים רצונו של מקום, עיין כל לימוד ולשון של תוסברם. אז ווען אידן טוען די רצון השם איז נישט דא קיין איין אומה וואס קען שולט זיין אויף די אידן. סאו דאס האט יעקב געזאגט פאר עשו. דער עם לבן גרתי, גרתי איז לשון תרעג זאגט רש י. איך האב געוואוינט מיט לבן און איך האב אפגעהיטן אלע תריג מצוות. און איך בין געווען דארט מיט אים א לאנגע צייט און איך האב מיך נישט אפגעלערנט פון אלע זיינע שלעכטע וועגן. איז נישט נאר דאס, ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, איך בין געווארן א גרויסער בעל מצליח, איך האב געהאט אסאך סוקסעס, בשעת איך בין געגאנגען אויפן וועג פון די תורה פון נישט גנב'נען און נישט ליגנט זאגן, איך האב קיינעם נישט געבלאפט, איך האב קיינעם נישט צוגעפיקסט, איך האב געטון אלעס די וועג וויאזוי די תורה האט געזאגט צו עס טון, און מיט דעם אלעם האב איך מצליח געווען. אויף א כשר'ע וועג. סאו איך האב געוואוינט מיט לבן, כ'האב מיך נישט אפגעלערנט פון זיינע מעשים, און ווען ס'איז געקומען צו ביזנעס האב איך מיך אויך נישט אפגעלערנט פון זיינע מעשים. ממילא טו איך די רצון השם, סאו אז איך טו די רצון השם, האסטו נישט קיין שום כח אויף מיר, אפילו דו ביסט געגאנגען צוזאמען מיט ישמעאל. און וועגן דעם האט יעקב דאס געזאגט פאר עשיו. כ'האף אונז אלע פארשטייען. האטס א גוטן טאג.